Ähliňize salam mähriban dostlar. Tehnologiýalar we kompaniýalar hakynda gyzyklanýan bolsaňyz, her gün täze we üýtgeşik tehnologiýalar çykmana dowam edýär. Belki bu güne çenli görmedigimiz enjamlar we tehnologiýalar bardyr. Bu wideomyzda sizlere Haýran galdyrjak enjamlar we tehnologiýalar hakynda wideo taýynladyk. Wideo başlamankak size kiçiräk ýatlatmam boljak. Wideomyza halasaňyz laýk basmagy we bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Wideomyza geçeliň. Oppo Smart Watch. Telefon kompaniýalarynyň biri bolan Oppo täze ele dakylýan akylly sagadyny hödürledi. Sagadyň ekrany bäş santimetr kwadrat boljak we sagat üç gatlakdan ybarat bolup, on bäş santimetr uzynlyga çenli açylýan ekranynyň boljagyny aýtdy. Sagadyň içinde ynsan saglygy üçin niýetlenen ähli programmalaryň boljagyny hem nygtapdyr. Bu akylly sagadyň otuz iki gigabaýtdan ýüz ýigrimi sekiz gigabaýta çenli göwrümde boljak. Sagadyň içinde size biri jaň edende, sms ugradanda aňsatlyk bilen jogap berip bilersiňiz. Sagadyň bazarlardaky bahasy entek belli bolmady. Igunei Jungle aýakgaby. Portugaliýaly aýakgap ussasy yssy günlerde rahatlyk bilen geýlip bilinen aýakgap çykardy. Bu aýakgaplar örän rahat we aýagyňyzda agyry döretmeýär. Iki bölege aýrylýan bu aýakgabyň birnäçe reňki bar. Ýakyn günlerde bu aýakgaplar häzirki wagtda geýýän açyk aýakgaplarymyzyň ýerini alyp biler. Bu aýakgaplary siz islendik ýeriňize geýip gidip bilersiňiz. Aýakgabyň bahasy kyrk sekiz amerikan dollary. Bu aýakgap häzirki wagtda çagalar üçin çykarylmady.

suw we şuňa meňzeş içgileri geçirmeýän egin-eşik çykardy. Bu egin-eşikler tozanly howany we kiri yzyna serpikdirýär. Naks fabrikasynyň baş ýolbaşçysy, Biziň çykaran egin-eşigimiz ýabany buýanyň ýapragyndan mysal aldyk. Nano ýüplük matalary bilen işledik. Müşderilerimiz ynanyp geýip bilerler. Içinde zyýanly maddalar we elementler ýokdur diýip güwä berdi. Bu köýnekler häzirki wagtda satja çykaryldy. Bahasy bols altmyş bäş dollardan başlaýar. Ýeňillik bilen kirlenmeýän bu eşikler ýüz gradusa çenli gyzgynlyga çydamlydyr. Paksol sumka. Bu sumkanyň beýleki sumkalardan tapawutly ýeri öz-özüni arassalap bilýär we içine goýlan aýakgap, egneçik ýaly zatlaryňyz öl bolsa, guradyp bilýän aýratyn ýany bar. Sumkanyň içinde ultrawiol we ozon diýilýän tehnologiýa ýerleşdirilipdir we bu programma arkaly işleýär. Şol programmanyň kömegi bilen içine goýlan zatlaryňyzy guradyp bilýär. Häzirki döwürde internet bazarlarynda bu sumkanyň bahasy iki ýüz ýigrimi dokuz amerikan dollary. Satyn alan ýagdaýyňyzda sumkaňyz tomus aýlarynda size gowşar. Mercedes-Benz Maybach Exelar. Dünýäde bu ulagdan diňe bir sany bar. Bu ulag Wilhelm Maybach tarapyndan çykaryldy. Wilhelm Maybach öz ogly bilen Mercedes ýaly dünýä belli maşyn kompaniýalarynyň motoryny öndürip berýär. Mercedes Exelar Altylyk motor, twin turbo we on iki silindrlidir. Bu maşynyň agramy iki müň alty ýüz kilogramdyr. Ýüz kilometr tizlige dört sekuntda ýetip bilýär. Iň köp tizligi bolsa üç ýüz elli iki kilometrdir. Häzirki döwürde bu ulag kimligi mälim bolmaýan biri tarapyndan on üç million amerikan dollaryna satyn alnypdyr. BMW üç ýüz ýigrimi sekiz Homage Bu maşyn BMW kompaniýasynyň ýüzünji ýyllygynda aýratyn öndüren ulagy bolup, dünýäde bir sany bar. Bu ulag aslynda bir müň dokuz ýüz otuz altynjy ýylda BMW üç ýüz ýigrimi sekiz maşynyň täze döwrebap görnüşidir. BMW üç ýüz ýigrimi sekiz şol ýylyň maşyn ýaryşlarynda birinjiligi elden bermeýän ulag bolany üçin täze görnüşi çykarypdyrlar. BMW üç ýüz ýigrimi sekiz Homage Üçlük motor we alty silindrlidir. Agramy bolsa sekiz ýüz kilogramdyr. Häzirki wagtda bu maşyn BMW kompaniýasynyň Merkezi ulag sergisinde sergilenýär. Wideonyň soňuna çenli maňa hemra bolup göreniňiz üçin size minnetdar. Wideony halan bolsaňyz laýk basmagy we bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Sag boluň!